Erokamano ahinya oganda jo Nyasaye ne wer mamitno. Adwoko erokamano ahinya kuom chopo uka uduto wendwa ma bende ka. An kaka MC asebedo kabedo MC e liete mang'eny to nikech ang'eyo ni ma yudo ji kawuono en kuomi kiny en kuom ng'ama chielo minwa bed kod kwe bed kod kwe minwa kik ibed kod chandruok e chunyi king'eyo ni ma en gima mako ji duto Ok adwa nawach mang'eny, wasechano chenro te, wasebedo gi liel ni nyaka nyocha chakre. Omiyo sani kaluwore gi korona, ochunowa ni ji obed matin kama watim neno ma ka wang' eh, bodi chopo to wanyumo mne bur. Kuom mano abiro kawo thuolo mondo amiye pasta owachi achiel gi wach manyalo jiwo chunywa eka koro mondo wadhi mbele.

Nyasaye mad med ting'i malo kabisa. Ogina koko keche nyasi mang'eny em sise maketho gi. To waneno kitayo nyasi ni maber maonge wach moro mantie marach moneno. Dada Jennifer Mata bed gi chuny mokue bed kuom Kristo mondo mi Nyasachwa omed bedo kodi ndalo duto. An machung' e mbeleu kar kani iluonga ni Evangelist Jendeke Mfalme. Awuok e kanisa miluongo ni but man gi teko Christianism Evangelism. Kendo wayudore Kayole, kanyo ma badwa nitie Kayole kanyo. To gi sani kiyudo kidwaro wa tiyudo online to mana ka in kod bundles. To mana bende kambe an online. Ekwa nyalo yudore mondo mi wawach wach maber. An gi wach matin kawuono nikech e kalu kaka piny osebedo matek ok onego bed ni wabudho. Abiro mana wuoyo e ndiko moro kawuoyo e kitepe magwa mag jipo ma wiye malo wacho ni mano e kaka nosebedo. Mano wiye malo. Wiye malo wacho ni mano e kaka nosebedo. Andiko hihi wacho niya, un jorotenge un lo, un jorotenge un lo kendo un lo ahinya un lo ang'o ahinya to wasunge wasunge gin buru nikech gin jorochere haleluya Amen.
dada wasunge gin jorochere gin gin buru to wan jorotenge to wan lo koro seche ma in ka nyaka ibed king'eni in in lo in ng'ama jarati aonge weche mang'eny mang' nawachi adwa mana mondo mi ade- ajiw dada kod ndiko mondo mi en bende kodong' dalane ka to odong' kong'e ni en be en lo nikech ojarati to do obed misungu to odwa ng'e ni koro odong' ka en buru aonge weche mang'eny mar nyasaye to ting'u malo
Erokamano ahinya.
Erokamano ahinya kuom eh, jipo machalo kamano mowuok kuom jadolo evangelism uh, jendeke waduoko ni erokamano ahinya jaduong' kendo gi e lak sechegi tabiro kawo thuolo kachiel kachiel ka ok akawo saa mang'eny abiro luongo minwa monwang' oliel owachi achiel kuom jaode en ka endi gi nyieke bende otene ka kuom mano abiro kawo thuolo mondo akwa madam o mama chung' malo mondo iwachi achiel kuom jaodi eka mondo wachak wadhi mbele

Ago erokamano. To onge wach, abro timo nend jaoda. Pok obiro. To MC erokamano. Kuom gima itimo, awinjo ma iluonge ni Ogina Koko. Awinje ga awinja pok aneni. Ma en dada mwalemogo gi sira. Pastor, erokamano. Kuom Nyasaye momiyo ubiro ko- konya kowo jaoda. Ago erokamano ahinya. Ok abi luoro. Abiro wuoyo. Wuon par wanyicho wadago maber. Wan gi nyithindo apar. Adek mantie mangima an go ka, modong' nariembo oko. Pamne uru Yesu. Modong' nariembo oko. Ji konya pidho, nyithindo konyo oko. Ka be budget ni joewa, nariembo oko. Omiyo awacho maber kabisa ni wuon uh, parwa nadago maber. To sama nyicho wuon parwa tuo,

Ta kawo fulu. Mon joter chiemo. An gima nayude mana atin. To fulu mana kawo kaka nokawo monyulo. E kaka wuon paro no. Fulu na tena mano kawo mano nyuologo. Na kawo na duogo got na choko. Mano nyulo achiel to nodok e dhoge. gikwoyego onge tabu kata gikwaye kamano gi fundano omiyo aonge weche mang'eny arwako duto te dalana ka adwa nyiso nyithinda te chik moro amora koro onge motweya kendo awacho maber kabisa ni an pasta an thuolo e kanisa abro rito kendo ang'e maber kabisa kaka ipuonjo wach nyasaye gima ang'eyo dalana ka ma gima nyiso jogweng' nyaka mc mun ma un dala ka magi nyiekna ma joma limogo an sani koro adong' gi yesu Amen. ema obiro tima nade Amen. ema obiro rito pakru yesu Amen. mano e chier ma koro awinjo ka adong' godo Amen. adong' gang'owa e yesu dalana ka kendo weche mang'eny kata dipar ka samoro in piny kanyo nitie samoro wuon ng'ano otho ni koro wan mondo bitim gimoro ka adong' gang'owa Yesu ja Nazareth.
yes e chuora Amina.
opakru yesu Amina.
yes e ang'ona Yesu chuo.

Ero.
Inade. Eh, maber.
Eh, mos na- Ogina.
Eh.
Nade. Antie mos na gudi Nyasaye. Mos na gudi Nyasaye.
Mane. Nyasaye mane. Awacho mna jalo, kawacho marach. Nawacho awacha nikech ni wachik janeno ni wacho ni dongi Yesu koro awe ni mane Yesu. Owinjo wuoyi matin.
Pimo ga wiya. Kara ng'o mana sabedo kodi e yo mama nonogo.